Hayi muri kutaura kushama kwekusapfeka indaa. Dhori bheri ngendedeso. Hazviitike kuti ah. Kwaana ke? Hakuri bo, kuri bo zvo. Ndambomukira ka ku musika ka monazi ndifana kuti hapana vanhu. Apa ndakona bhetso ngofa musikuwaridza. Maino kwaona ndomusika nasa vaende kwatetu mbona nokuvira. Ah, Sabe.

sha undawe uzoona uri kuenda pana vana ndori wepaground kuepesa kumajana sekungoita pamaenda kumamonisira hove paimene ukuvasipo vaningina kwavaenda vaningina vakuvaenda kumusha zvavo mm. zvanga zvandiremera ndasaka kuli avazongovolontia kuti anoka chinhu zvakuremera vaunze kuno ndivachengete ichichi bcause chivanaendesa zva kokurunya kuda kugara nevaneve ndopasina zvinoita shaa ndini ndakasara ndinawo vapakashaya vabereki vangu four years ago so ndatoona kuti hapana mumwe kumira ndibva ndatora fana angu chibva ndatanga kwachengeta oh i'm so sorry i didn't know your parents are no more yeah i didn't know i'm so sorry yeah.

Hazvichirwadza semukadzi kane mimba ukashinga wakadaro noichenga imba ziva upenyu unokwira wodzika pamwe zvinorwadza zvodzimba ziva mwari vanewe mwari vanewe havakusiyi wakadaro Chinja nokuzvingopopota, nati kuzana kana chaimutara naye.

Ngozi vanhu vanhu vavo ka ndinyika dzino pane ifriend yacherika anoziva ifriend yangu saka yoga andichaenda ndichaenda neumba kunogara nyika dzino ndinokuenza kwanogara then iwe uchazoenda kwaari unomukumbira kuti ataura nacherika ngozi cheri ndiye munhu andoteera ine hambo vakanditeera mwana wangu ari kupi mwana wako akandirova teve ari bhozvo kuti first you need to reach out to cherika then you take it from there

apa ugaya kabebi kava kangogaya ka uchagaya mna zana kubasa newe kakakuita yekuita iwo sikangofunga mwana ye hapana chomwana kakaipa ako but ah, dai mbomira mufunga umonoedzaedza kuti umbozama malaki aishaiwa siyana neni unotanga une spiritual wife utombofungira na zvemukadzi kana zeraakuraurira mukadzi zvozoonekwa kana nguva ichasvika haisati yasvika nguva yacho azvofunzwa munhu here zvekusafunda munhu na zvekufunga munhu siyandifunge munhu ndokufunga iwo aiyayaakutoedza kubatsira izvezvo unofa nestress ndibatsira nechipa ungondisiya nestress yacho yandinayo ndikukuudza usafungeka kuti stress ndokuti isauye vasafunga mukadzi wako kamusikana kakunofunga vana basa kaikaishaa mapido kwauri ka iwo hauna napfungwa yekuti uroore kana uruziva kuti zvimwe upenyu unofamba sei ndozoda stress wese manje

yabva ava asunga dumbu zamaradi zamara apazika mwana papa aya padn mumzi wangu aiva vaidya marasha ini asina kana responsibility nekuedza kuita mkumi wangu aitwa mawana so mumzi wangu abva vamufaya shama abva vamurasika abva vamuinda panzi nemwana wako akarara panzi apa kwainaye imagine ja akarwadziwa she told me about it so ndosaka ndauya kuda mkoma wanga Kugadzisa mamistakes ese akaitika pa six years ago. Yeah, that's it but considering what happened, Brad, you are not a good person at all. I think you are so heartless and cruel. Boys, matadza kuita tsitsi nemunhu. But anyway,

yes urikuona musikanzi wakadii kuchikoro ndongozviziva wani ah, but ah, pakaipa don't worry i don't think kuti munhu ari hard hard sterek munhu ari right chingomudzidzisa chetewo nyatsogare pasi munyatsotaurira kuti motanga papi uye zvichienda nekupi okete best handina kuti munhu akaipa inini but zvandakaitiwa ndine pamiri panopo ndikarariswa panze kuchinaya ndine mwana handifunge kuti vanhu vane mwoyo chaiyo vangadaro yeah that was hardly as a best but what if zvese zvakaita kwaisa wakuda kwani ah, best kwaisa wakuda kwake asi kuda kwani kwabereki pamwe anga achiri mudiki paangasatogona kutora ke upenyu hwake zvese saka zvaitotwa nekudi vabereki vake bhozi ndovaitrake ine iwill never trust him best nekuti kana aikwanisa kuuya kwandiri achindudza kuti anondida ozomirira kuudzirwa zvekuita nevabereki vake nekuti mawana atanga mm, ini hangu handife ndakamutrust okay what if uh, he wants to fix all the problems yaakaita nditi motanga futi patsva uri kusaid kwani handina said handiri banoda kuti ndikugadzirisei waspokesman wabenard Ah, basic. You have to trust him. Trust what? He's a good person. Trust chi chi mbondozo che kutrusta pari. Munhu ya munhu ari right. And ari right kwari. Wait. Kana watu woda izvo zvakuda kukonana neni, ini ndakudedza kuti nditaure newe unzwe zviri kuitika. Kana wakuda nyaya yoyo, ini nangu ndokonana newe. Ya, unokona neni ba unokona neni zviripo best. Zviripo zvi? Chimbo chimbondinzwa, chimbondinzwa, wona. Iwe munhu weva munhu ari right nemaonero angu angu ka zvandinongoona wangu paari unoona zvisirizvo ah. uende kunotesta maziso unoona zvisirizvo hauchaoni ndokuziva uchiona but this time hauchaoni mumwe wangu besti you have to trust me ubva watrust i trust you but i don't trust benard thats my problem kana wakuda kumumirira wakuda kumutaurira inini newe tinotokonana tinotobudana ndinzo ona best uchandiregerera wanditi ndakutongorera moyo padombo hapana zvandingaiti benard akauya kwandiri andiri kuona mira best mira please please please akauya kwandiri anditi ndandichizviziva wait ndikuda kunzwisisa zvisina basa wakandibitreya ona ona uri best yangu pachisa ona ona da kuti ndinzwisisa ndiri vapakutanga titanga kuwirana nditi wakamboona ndituchiva nenyaya dzekita seidzi here kuzondizotaura nei handina basa nazvo ini wanga usingazvizivi zviripo ndakakuudza zvakaitika pakati pangu nabenard asi iwewe you went ahead ukanotaura naye handiti and you didn't bother kundiudza inini ndizvo handiri kukuudza kuti wakundiudza nhasi ndizvo zvatovapo sha that's one ndatouya kuti uya kwandaitoita Ndatoya ndine chinangwa andikona saka chimira undinzwise mufesi uyona munhu ari right munhu ari right munzwisise besi motangira pamakasiyira handiti moita upenyu hutsva taraone mwana atokura imbomira nenonsense dzako dzakundudza ndachekutanga pacho handachekudii handazvekuunderstand kana waona zvekuti nyaya dzangu newe zviri kuramba kubatana iwe itsitsi dzei dzauri mbonyanya kundinzwira uri kunzwira inini tsitsi noku kana kuti wakunzwira benard tsitsi imbondiudza nyaya dzangu newe hadzirambi kubatana pakuti iwe ndozoti uri chimwe changu uri chimwe changu oh chimwe chako unoti unoenda behind my back uchitaura nezvangu ini nemumwe munhu chimira unzwe pese vanhu vanoimba handiti ndovanoimba kawani asi pakutaura mutodi topana mukana i think ndakupa mukana ukato chindiregero ndidi Nditanga. Kana wakuda hako zvemukana, chibuda mumba mangu uende kumba kwaBernard monopanana mukana. Ina ndamukana wokukupa because wakandirwadzisa. Watondirwadzisa. Best dandi zvisacrifice here? Watondirwadzisa. Andamboziva kuti iwe ungandidaro best wangu iwewe. Kutotaura nemuvengi wangu muchitondigara dare. Wowe hapana panoda kunditapa mashoko. Saka apa ndazama kuita chakanaka. Chakanaka waitirani? Sera ndangu. Chawaitira chakanaka zviya waitirani zvi? Sera ndakaita musi andichikubatira mahwani denda kusiya. Oh, mahwani wakabatiwa ndiwo akaita kuti utaura naye mundi betray anditika nekuti wakamisa mahwani. Chinzwa ndo. Andina chekunzwa. Ona ona. Chinzwa zvimwe chete. Zvandangoita baba ndo zvandangoita apa. Uya potiro kwandisi kupotiro ndikaita chi?

baba noku vakauya kumba tikambotaura taura vachikumbira rege pamusoro penyaya yako nezve zvakaitika saka i think ungafunga pamwe ndanga ndichiita majokes avo mafans right now ndabva ndava nababa vemwana wako like baba noku ndo mai noku ava nemai noku banoku ndivava ah, ngatitaure nyaya ti une kuti ngaisire sematauro atangoita makuseni i think best ndinovimba kuti tatipochina

Kwaisa kuda kwako kwaiva kuda kwani akakunyengera musikana akakumitisira kwaiva kuda kwani kusiri kuda kwako pawaifanira kunge wakaisa effort iwewe wakatadza pawaifanira kunge wakaisa effort iwewe wakatadza nhasi wakundiudza zveeffort iwewe

hauna kana shame handitika makandidzinga kumba kwenyu six years ago handitika mukaramba nhumbu yako iwewe nhasi after six years again uri kudzoka nesame reason yekuti mai vako iwewe wondiudza kuti uda kugadzirisa zvinhu